Li żżomm bilanċ bejn il-ħajja personali u professjonali mhijiex ħaġa faċli, imma kultant żmien iż-żewġ dinjiet jitħalltu flimkien bl-aktar mod kreattiv. U min aħjar biex jgħidilna kelmtejn fuq hekk ħlief Olivia Saliba Cauchi. Jiena mammi ta' tlieta, naħdem bħala gwida tat-turisti u bdejt ukoll paġna fuq Instagram nibblogja nura ħajjitna hawnhekk. Wara l-iskola meta kont il-Form 5 kont mort mill-ewwel l-ITS u hemmhekk kont għażilt il-kors ta' Tourist Guide. U għamilt it-two year course tiegħi hemmhekk u mill-ewwel ilħaqt gwida. Minn meta kont żgħira konna mmorru l-belt jien u ommi u dejjem kont ngħidilha la nikber nixtieq insir bħal dik il-mara li tiżżomm l-umbrella. Konna naraw in-nisa għaddejjin bl-umbrella. Kont ngħidilha bħal dik irrid insir. Irrid in-nies jiffollowjawni u rrid hekk. U hekk sirt vera. Mela jiena xogħli huwa mmur il-lukanda jew inkella l-port niġbor in-nies, niġborhom fil-coach jew fil-van skont kemm ikunu nies ġieli jkunu familja waħedhom e, u nurruhom Malta. Jew ikollna l-belt, l-imdina, nieħduhom anka għawdex. madwar Malta kollha. Xogħol ta' gwida mhux għal kulħadd. Jiġifieri trid tkun tħobb, ovvjament. Trid tkun tħobb taħdem man-nies, irid ikollok paċenzja kbira, għax jekk m'għandekx paċenzja, in-nies xi kultant mhux kollha jkunu mill-ħelwin, mhux kollha jkunu faċli, però trid tkun tuħu pjaċir u trid tkun tħobb dak li qed tagħmel. Eżempju jiena Malta Il-baby tiegħi inħobba wisq il-Malta patrijottika ħafna ġifieri fejn jidħol Malta u jindunaw it-turisti għax wara t-tur jgħiduli jgħiduli ġaltna nħobbu għax jidher li Ġifieri trid tkun tħobb il-pajjiżek, trid tkun tħobb il-lingwi ovvjament, għax jiena dik kienet il-main thing tiegħi wkoll. Trid anka tara n-neċessitajiet tan-nies, eżempju jekk inti għandek grupp żgħażagħ, mhumiex ħajinteressaw ruħhom daqshekk fuq il-preistorja, m'intix ħa tidħol daqshekk fid-dettall. Allura waħda mill-ħiliet tal-gwida hi li inti trid ehm, taddatta ruħek għal grupp li jkollok. Jekk inti għandek imbagħad storiku għandek il xaħat li jifhem ħafna fl-istorja, ovvjament ħad tidħol iktar fid-dettall, ħad tiftaħar bil-pajjiż bl-istorja tiegħu. Però trid dejjem taddatta ruħek naħseb dik hija waħda mill-ħiliet l-iktar diffiċli għax inti għandek il-high class, għandek il-low class, għandek il-middle class, għandek nies li fadlu il-flus ħajjithom kollha biex jiġu dil-holiday Malta u trid tagħmililhom indimentikabbli, għandek nies li jsifru darba f'xar allura jaraw ħafna u trid tagħmililhom interessanti li Malta huwa pajjiż. Iġifieri għandek ħafna sfidi wkoll. Pero ovvjament, mbattit tara kif għadda d-datta. U żmien ovvjament jien li 24 sena ġifiri issa. Drajni xol. Ovvjament, eh, ma stajċ insir gwida minn l-ITS għax hemmhekk tista' tieħu l-liċenzja biss ta' gwida. Kien ikollna ħafna on-site Jiġifieri kellna ħafna prattika bil-lingwa, kellna t-teachers jiġifieri bil-lingwi stess, kellna ħafna prattika anke li titkellem bil-lingwa quddiem sħabek. Jiġifieri dik kenitna ħafna u għax trid tkun on-site li mhix ħaġa tal-iskola li trid tkun bilqiegħda fuq bank. Il-history tgħallimniha hemmhekk, l-ITS kellna l-history lessons ukoll ma' historian, però konna nkunu wkoll fuq barra. on-site, dik importanti ħafna. Ta' età bikrija, Olivia minn dejjem kellha xewqa li ssir gwida, ħolma li saritilha realtà qabel m'għalqet l-20 sena. Imma hekk kif id-dinja waqfet ħesrem bil-miġja tal-Covid, id-destin iggwidha f'direzzjoni mhux mistennija, Il-midja soċjali. Kelli teacher tal-Year Five li kienet tgħidilna żommu diary u minn dakinhar bqajt inżommu u kelli diaries għandi kaxxa sħiħa fil-garaxx u dejjem ngħid se nagħmel bihom. Jiena nħobb ħafna nuri ħajti u dejjem kont ngħid ara dil-ħaġa jisni nista' ngħallem il xi ħadd biha u nieħu pjaċir. Ovvjament li trid tieħu pjaċir biex tidher fuq is-social media u taqsam ħajtek man-nies, trid tkun tħobb. Jiena nħobb U jiena nħobb li mill-esperjenzi tiegħi ngħallem in-nies. Inħobb li min hu lonely li hawn ħafna ħafna ħafna nies li qegħdin weħedhom, mhux weħedhom physically, ikunu ma' ħafna nies imma mentalment ikollhom bżonn ikollhom l-ansjetà, jaħsbu li huma qegħdin weħedhom fis-sitwazzjoni li qegħdin. U nieħu pjaċir li min isegwini jgħidli li jikkonsla jara lili. Ħafna nies jgħiduli naraw lilek għax ngħid jekk Olivia jirnexxielha bi tlett itfal jiena ħa jirnexxieli bi tnejn. A, umbrella. U ta' umbrella. Għalfejn ktibna xi? X, sħ, x, mhux ix, għalfejn tikteb sħ? Iwa l-ħ għalfejn tagħtilha rasa. Il-ħ, ħ, ħ, tittaqtala rasa, inkella bla ħoss. Tlaqt. Jiena naħseb, avolja hemm ħafna nies li jgħidu li jieħdu pjaċir jaraw ir-realtà, mentri kif ikun hemm xi ħaġa eżaġerata u kbira xorta jarawha. Però naħseb in-nies jieħdu vera pjaċir jaraw ħajja reali. Ġieli saqsejta jiena mistoqsija bħal din lili nnifsi, ngħid imma għalfejn jarawni n-nies. Għandna ħajja vera komuni bħalma għandhom naħseb 90% tal-Maltin. Jiena omm, innaddaf, nieħu ħsieb it-tfal, għandna ħajja busy, dejjem niġru 'l hawn u 'l hemm, jiġifieri ngħid, però n-nies ikunu jridu jaraw li huma mhumiex weħedhom li jridu jlaħħqu ma' kollox. Il-ħajja mhijiex faċli, trid tara kif ħa tibbilanċa bejn fun, work, jiġifieri naħseb li għalhekk jiffollowyawna. U ovvjament għax it-tfal xagħarhom orange li ma tantx tara Maltin. b'xagħarhom orange. Ovvjament dik il-ħaġa li tqum filgħodu u tirċievi 60 messaġġ jgħidulek thank you tal-li qed taqsam qalbek magħna, eh, bonġu kif inti anke jekk ma titfax in-nies jibatulek eh, inti okay. Ħafna nies qed jistennewk li tibgħat. Grazzi tal-li jgħintni. Bis-saħħa tiegħek għamilt xi ħaġa dik, dik vera toġobni, meta jgħiduli bis-saħħa tiegħek dik kienet u jibatuli xi ritratt ta' xi riċetta jew hekk. Sodisfazzjon kbir, ħaġa żgħira ġifieri, però lil dak il-bniedem qed tagħmillu anke dakinhar iltqajt ma' mara qalt li għamiltha ta' riċetta li għamel ir-raġel tiegħek, jiġifieri tieħu pjaċir li qed tinkludi qisek ħajtek mal-ħajjiet tal-followers. Din hija ħajti fuq Instagram jiġifieri issa skont il-ħajja fejn ħa toħodni. Jekk jiġri xi ħaġa kbira, joħodni lil hemm, jekk nibqgħu kif aħna, we are more than happy. Ferħanin kif aħna, jiġifieri jibqgħu jaraw l-Olivia li qed jaraw bil-familja. Li jiġri bil-fors, it-tfal qed jikbru u dejjem ħa jaraw tfal differenti, għax anka qabel kienu jaraw tarbija meta żgħira kienet għadha żgħira, issa ovvjament affarijiet ta' trabi m'għadniex nagħmilhom, għax issa tfal qed jikbru, issa qed nibdew bit-teenagers. Ġuri dik ovvjament dik ħa tinbidel ħa jaraw żgur tinbidel in-nies. Ir-role model tiegħi ħallietna ftit snin ilu Kienet in-nanna. Jien kelli n-nanna meta nara ritratti jew niftakar x'kienet tagħmlilna ngħid, Eżatt, photocopy tagħha ħriġt. In-nanna kienet dik li tilqa' t-tfal kollha, tlaqqagħna paċenzja, tilgħab magħna, tagħmlilna l-affarijiet, tagħmlilna l-ilma fil-ġardina. U narani ħafna bħalha, ġifieri nħares lura u nara lin-nanna u ngħid, Bħalha rrid inkun. Issa li l-ħajja reġgħet qabdet ir-ritmu ta' qabel, Olivia tagħmel l-almu tagħha biex tibbilanċja l-impjieg ta' gwida mal-viżibilità li rawmet online. Iżda għalkemm Instagram huwa mpenn attraenti, Olivia tixtieq tara li l-aktar nies jitħajru jidħlu għal kors ta' gwida li mhux biss huwa ta' sodisfazzjon iżda li hemm domanda kbira għalih. Jiena guiding inħobbu ħafna. Nħobbu ħafna ġifieri jiena nissuġġerixxi anke meta jibgħatuli xi ħbieb tiegħi jien nissuġġerixxi ehm, min iħobb ikun barra, min iħobb min m'għandux paċenzja bħali li jaħdem f'uffiċċju, min iħobb il-lingwi, l-istorja ta' Malta, jiena ninkoraġġi xihom biex ehm, jagħmlu l-kors ta' gwida u jilħu gajza. Vera xogħol sabiħ interessanti. Ovvjament trid tkun tħobb għax hawn nies li jgħidu li lejna ma rridx naħdem ma' nies, lejna ma rridx naħdem barra jien irrid Sigħat fissi, dawk ovvjament le, però jiena nieħu pjaċir u I recommend it. Ġiet naqatgħa problema l-ħajja tiegħi biex inħalli x-xogħol warajja għax ix-xogħol ġie parti minn ħajti. Din mhix ħaġa programmata, mhix ħaġa rreċtata, din hija ħajti. Ġifieri huwa naqa' diffiċli li tissepara t-tnejn li huma l-ħajja professjonali mill-ħajja ta' kuljum, però li hi li l-ħajja ta' kuljum, il-ħajja professjonali saret il-ħajja ta' kuljum tiegħi wkoll. Jiġifieri waqt li jiena nkun qed nuri l-ħajja reali u l-ħajja ta' kuljum tagħna, inkun qiegħda xogħol ukoll, jiġifieri, qishom amalgamaw ma' xulxin. Hemm ħafna sfidi u matul il-ġurnata ara kemm l-omm bħal kull omm insomma jafu x'jiġifieri l-ommijiet x'jiena ngħid u llum il-ġurnata iktar u iktar l-istudju, l-iskola demanding ħafna wkoll, bi tlett itfal, teams ta' kull wieħed, affarijiet li jkollok bżonn tixtri tagħmel. Però huwa sodisfazzjon at the end of the day tgħid għamilt kollox. Ovvjament dejjem bil-listi, dak huwa trick il-listi dejjem nittikja u naqta' dak li nkun għamilt, imma importanti u li jsir kollox. Parir lill-ommijiet biex jiffolowjaw l-instinkt tal-omm. Jiena nemmen li kulma tħoss l-omm hija l-verità, hija r-realtà. Ma tridx tagħti kas in-nies, jekk qed trabbi lil uliedek trabbihom kif tħoss inti li hu tajjeb għalik, tajjeb għalihom żgur. Illum hawn ħafna affarijiet fuq social media u kullimkien li jtuk stampa ta' kif ħa timxi bħala omm, però dan m'hemm l-ebda ktieb li jgħallmek kif ħa tkun omm. Omm trid timxi bil-qalb, trid tħobb, Jiena li tfal, ħafna jgħidulek le ma tix tkun il-ħabiba trid tkun ommhom, però jien sabiħ, jiena naħseb li sabiħ tkun il-ħabiba tagħhom ukoll. Għax it-tfal ħbieb iridu. Kif rajna, il-ħajja ta' Olivia hija waħda impenjata u għalhekk wasal il-waqt li ngħidulha saħħa biex tqatta' ftit ħin mal-familja. Min-naħa tagħna narawkom għall-episodju li jmiss fejn se nsiru nafu ftit aktar lill-mistiedna speċjali oħra.

Il-Mara jixtieq jirringrazzja lil Ministeru għat-Turiżmu, lill-Malta Tourism Authority u l-Institute of Tourism Studies.